Hi Norman, Erġajna tqajna xarej wara l-elezzjonijiet tal-MPs. Ir-riżultat tiegħek kien 1600 vot. Sodisfatt? X'inhuma r-reazzjonijiet tiegħek? First of all, dovere, nixtieq nirringrazzja l-Maltafly. I think this is the fifth interview here. Allaħares ma tkunux intom bdel-ispirtu ta' libertà li nisfidaw diċ-ċensura li hawn f'pajjiżna. Dan hu pajjiż fejn sfortunatament iż-żewġ partiti bil-media tagħhom, peress li huma għandhom l-established media, those who are already there don't want competition, din hija liġi qiegħda fin-natura, min jagħmilha he reaches a certain position ma jkunx irid kompetituri, din anki fil-business Meta tara businesses, l-ikbar miljunarji tad-dinja huma soċjalisti, huma socialists. They are collectivi għaliex? Għax ma jridux competition, huma jridu li jibqgħu jbiegħu il-prodott tagħhom, they don't want new ideas. L-istess fil-politika, met inti għandek żewġ partiti rammolliti, immuffati t-tnejn li huma, bla ideat, allura dawn ma jridux fresh ideas, they've got their own stations u jkomplu bil-la monotonija, la repetizione della, del monotono. Jiġifieri kieku ma tkunx the internet, the internet, illi tatna din libertà, di espressione, u l-unika stazzjon televiżiv smash li sfida diċ-ċensura and it's being penalised, è una vergogna nazionale, è una vergogna nazionale illi stazzjon bħal dak li ta spazju lill-independents qed jiġi attakkat dal-mod viljakk. Ehm, iġifiri, questa una battalja de libertà. Malta hawn min irid jarġa jitfagħha fil-Medjuevu u kieku jistgħu dan nies, kieku ntuhom il-poter il dan nies, kieku jarġgħu jġibuna f'dawk iż-żminijiet fej ma tista' tisfida lil ħadd, ma tistax tesprimi ruħek. Qed tifhem, iġifiri this is not a joke, eh, we are here We are here in a fight for the survival of free expression. Thanks to you. Issa, to come to your um, question. Inti għad, jena inkun fejn kun, kullħat jgħid li Norman Proset, ta' 1600 votes, thousands of votes of uh, number twos, you know, għax kieku ma kienx il-kacċaturi, il-, il il-partit tal-kaċċaturi li aħna sfortunatament waqajna qabilhom, kieku ma kinux hemm huma kieku warrbu min-nofs, partit jew x'kien moviment b'edea partikolari, imma għamlilna ħafna damage lilna, tifhem, għax kieku aħna writna a lot of votes. Niente, niente di personale contra Mister Farrugia, the leader who tal-kaċċaturi, ta' dak naf li huma l-astragrande maġġoranza tagħhom tal-kaċċaturi are right wing people, they are right wing. Però qatt ma jmissu kien hemm dak fil-kontestazzjoni, dak tellef lilna a right wing movement tagħna illi fil-viżjoni tiegħu di 360 gradi kien jinkludi anki l-kaċċa. Għax aħna We treat every problem, we are not a one stand party. We treat every problem, including il-kaċċa. Qed tifhem? Dana ma tistax eh, kultura ta' 23,000 years ta' taħħa hekk naqtaw il-kaċċa, naqtaw ċerti kaċċaturi, of course li naqtawhom. Dawk illi jkun għaddej bil-karrozza bil-Mercedes jara tajra tal-priża, joħroġ mill-air condition tal-Mercedes b'dik iż-żaqq tiegħu ħoxna, jiftaħ il-boot, joħroġ ix-shotgun six five shots, jisparalha, ma jolqothiex jew jolqotha, jerġa' jdaħħal dar, jerġa' jidħol fil-Mercedes u jibqa' sejjer. Dak kaċċatur dak, qed tifhem, dak è una vergogna, jiġifieri, hija disgrace. Hawn kaċċaturi tajbin. Of course, li nirrispettaw, u mu aħna l-qudiem Malta, la Malta tkun fil-viżjoni tagħna back to its pristine condition, ma ninsewx, ma ninsewx illi Malta sa 1786 kien għataw il-wild boar, il-wild boar, il-kavallieri kienu they used to hunt it. Ehm, aħna meta Malta tkun il-Malta l-Iżola di Melite kif irriduha aħna, jiġifieri bereft of buildings, except for the three cities and one Buchanan city in the centre, il-Mosta, Minflok dik in-nuffata tal-mosta, qed tifhem, Malta sa jkun hawn il-wild boar u l-kaċċaturi jistgħu jisparaw lill-wild boar, però with a crossbow, eh? Trid tiġri warajh, trid tneħħi dik iż-żaqq with a crossbow u jekk tolqtu ħażin, idur għalik, eh? U b'dawk iż-żewġ ngħejbiet jolzak mill-bajt. Qed tifhem? Dik il-kwalità ta' kaċċatur aħna li rridu. Jiġifieri ma kienx hemm għalfejn joħorġu għax aħna konna sa nipproteġuhom lilhom ukoll. Tifhem? Però r-reżultat allavolja kulħadd jgħidli lili proset u mhux proset, jien għalija kienet una traċedja. Un'occasione unica perduta. Għaliex? Għaliex jien u aħna l-moviment tagħna bl-edea ta' Imperium Europa aħna nafu xi tlifna. Aħna nafu x'tilef dal-pajjiż u llum jiena bħala Norman Lowell, personalmente, nifhem 'il Dom Mintoff. Illum nifhmu 'l dak il-bniedem jgħix sofra meta m'għaddietlux l-integration. Jien illum I can understand him meta jkollok edea li trid issalva pajjiż u l-pajjiż ma jifhmekx. Illum aħna ta' Imperium Ewropa nifhmuh 'il Dom Mintoff. Għax aħna konna sa npoġġu 'l Malta fil-quċċata tal-Ewropa. U l-poplu reġgħu daħqu bih, dawk iż-żewġ prostituti lesbiċi u l-KKK, il-Knisja Kattolika korrotta li ħarġet kontrina. Qed tifhem? È una cosa perduta. Aħna nafu x'tilef dal-pajjiż. We know what was at stake. Imma m'hemm x'tagħmel, the past is past, we have to look to the future.
Grazzi Norman. Ħaġa oħra li ġrat kienet l-effett tal-medja fuqek personali, ġifieri kien il-medja attakkatek bla skrupli, jinkwetak il-fatt illi tista' tiġi akkużat u tittella' l-qorti?
li l-medja kienet kontrina, kont taħseb jekk tara l-elezzjoni u tara whatever, kont ittik l-impressjoni li li the only viable opposition in Malta to the establishment was Imperium Europa. Norman Lowell, tara hemm fuq dak il-programm hemm that low culture programm ta' kull nhar ta' ġimgħa ta' Peppi tal-pipa x-xufier tax-xarabank, tara tliet segretarji ta' partiti jieħdu jaqbdu jdej xulxin u jippleġġjaw gwerra kontra Norman Lowell, I mean it's laughable, you know. Iċ-chosen bin, il-livell ta' dal-pajjiż, insomma. Kif qalet Dottor Anna Mallia in Malta, Malta Today, What a sad and pathetic sight, what a sad and pathetic sight. Veru kienu qishom skerz tan-natura t-tlieta li huma, tifhem. Jiġifieri, the media was against us, very viciously against us, you know, they denigrated us,

Hu għala għajnejh għall-gideb, għala għajnejh għal kollox, u vota għall-verità, għar-realtà. La realtà li aħna ta' Imperium Ewropa tajna. Aħna ma nitqux bil-poplu. M'aħniex la soċjalisti squallidi aħna u laqqas tal-ipokrizija Kristjana. Noi Siamo noi, la realtà, la natura, la via naturale. And that illi bniedem wieħed, Malti minn kull mija, aċċetta l-messaġġ is a great source of satisfaction to us and to the future. We can save this island with that one per cent.
Il-mistoqsija oriġinali imma li xtaqt insaqsik Norman hija li Dak li qed tgħid inti tista' tiġi akkużat fil-qorti kriminali. Sewwa, jiġifieri lest li tmur il-ħabs basta tibqa' tgħid dak li qed tgħid? Ngħidlek.
Dana fl-istorja kollha dejjem kien hemm dil-battalja. Il-battalja għall verità u għall libertà ma toħroġx mill-partiti, toħroġ minn individwu u mbagħad tiġi adottata. Dak kieku Martin Luther, mhux Martin Luther King ta' dak hemm il-komunist, insom biex ma nsejjaħlu xi ħaġa oħra, the real Martin Luther, dak il-Papa qallu, qallu if only you had appeared a few years before, ja ħasra, if only, speċi konna nixwuk, tifhem, imma ma setax. Għax il-żminijiet kienu nbidlu. Dana l-Ewropa aħna id-Dumnikani da li l-belt hemm dawk il-kretini Kristjani Kattoliċi nkalliti li joħorġu bil-vara ta' San Duminku. Dak he was a mass murderer, tifhem, inkwiżitur.

Mela fi żminijiet dejjem kien hemm individwi ħustu dabtu terini, ħustu dab. Malta kellna lil Mikiel Vassalli illi kellu l-ideali tiegħu pro-Franċiżi, insomma dak sa nsemmih fil-ktieb tiegħi jien, he was a stooge of the British, dak mhu eroj ta' Malta xejn. Dak użawh l-Ingliżi uża ġġetta, tifhem, dak ma riedx il-lingwa Maltija kif irridu f'da. Michel Vassalli dak ried il-Franċiż, ma kien jistudja l-Malti u daqshekk, u l-Ingliżi jużawh, qalulu ħa translejtja l-Bibbja u l-istejjer, il-favoli, l-gideb tal-Bibbja u ttranslejthom bl-Għarbi, in Roman form, biex il-Malti jkollu x'jaqra xi ħaġa, l-Malti x'iridu jaqra, mhux l-istorja ta' Ġakobb u Ġużeppi mibjugħ minn ħutu, qed tifhem? Siamo così, insomma. Allura translate jaqta' akkużawh l-Ingliżi biex ineħħu t-Taljan, qed tifhem? Mela, imma, imma, at one point hu, biex jiffavorixxi l-Franċiżi, sfidhom lill-Ingliżi, you've got to give him his due. U qatluh, forsi vvalenawh kif għamlu n-Napuljun, I don't know. Kellna l-ieħor hemm, x'jismu, li ġie eżiljat and so on, dejjem ninsieh I don't know who he is hawn da. Jiġifieri da fl-istorja dejjem ikollok nies who stood up for their ideals. Issa u Malta qegħdin fi stadju fejn għandna This new terrorizing censorship illum it-terrur taċ-ċensura a livello mondiale hija terribbli. Aħna għandna sajt avemelita dot com. Da hemm grupp il-Ġermanja u biex nissalvagwardjaw lit-tfal tagħna kitbu barra lill-Amerika biex nagħlquha dis-sajt, issa kulħadd jaf l-intenet. pedofelija, pornografi, imma dawk korraj dawk. Dawk huma xej, di sajts li qed tajt il-verità. Din għalquha di, qed tifhem we are living in those times, we are living in times fej kollox hu topsy turvy, fej kollox hu ta' taħt fuq, Fejn għandek Ġiżwita traditur ta' pajjiż nonorawh u ntuh il-midalji għax irid idaħħal l-Afrikani. Qed tifhem dak nonorawh u lil Norman Lowell nitfgħuh il-ħabs. Għaliex? Għax Norman Lowell qed jgħidilna ittuhomx business lill-kapitalisti li jħaddmu lir-refuġjati u l-illegali u jitfgħu l-Maltin il-ħabs il-barra. Allura lil Nomellor nitfgħuh il-ħabs tagħha dik, imma lill-Ġiżwita dak nonorawh da, għax dak irid idaħħalhom, irid itihom il-kards dak ħa jċemplu ħalli jgħidulhom qegħdin tajjeb hawn ta' ejjew, ejjew. Qed tifhem, meta għandek pajjiż which is punishing the good for being good and which is promoting And elevating evil because it is evil, that country is in real trouble, eh? We are in real trouble this country a livello, a livello di valori u meta l-country tispiċċa at that level, everything goes. Ekonomija, finanzi, you name it, bil-fors għax meta l-ħuta Minn rasa tinten, you see? And this is what is happening to this island. Questo è un tradimento, aħna unek għanna tradiment ta' pajis minn kulħadd, minn kull awtorità, minn żewġ partiti u minn KKK, il-Knisja Kattolika korrotta, dik l-ar, dik li tradiet il-poplu, għax i tati the spiritual, the philosophical underpinning to the other two To the other two parties and they dance to its tune, għax jekk jitilfu erba' voti, jew naħa jew oħra, titlef il-poter. Allura hi l-ago della bilancia, il-Knisja. U l-Knisja bil-valuri tagħha li nsiet il-valuri oriġinali Kristjani ta' spiritwalità, fejn hi l-ispiritwalità? Qassis ħed tal-PBS, kif tista' tkun spiritwali? Assis li jeżamina għaliex partit tilef elezzjoni, dik l-ispiritwalità. Assis editur ta' gazzetta, bl-Ingliż, fejn hi l-ispiritwalità ta' dan li tilfu kollox, tilfu ruħhom. This is a husk. Dina knisja a husk, jiġifieri qed tara siġra u minn ġewwa vojta msewsa. Imma barra għandna għandna l-pirċissjonijiet, għandna l-Madonna Bambina, għandna l-murtali, qed tifhem? Difna kollox, when you lose the spirituality, you lose high politics and you lose everything else. U mbagħad tib taqa' fil-livelli tar-ref ta' nies li jridu l-ġid tal-pajjiż u televa lit-tradituri. U wasalna f'dak iż-żmien. Issa d-domanda speċifika tiegħek Of course li lest immur il-ħabs jien. Ma nafx kemm is-sentenza, qaluli two years għandi jkun. I can do two years standing on my head jien. I'll do it standing on my head! Imma somebody has got to stand up to these traitorous bastards!
Nixtieq nistaqsik mistoqsija oħra. Erba' snin oħra ħa jkollna l-elezzjonijiet ġenerali. Inti, bħala il-frontman tal-Imperium Ewropa, sewwa, biħsiebek tikkontesta l-elezzjonijiet ġenerali? Yes, a very direct and pertinent question. First of all, aħna bħala idea ta' Imperium Ewropa, dik mhu sa nitilquha qatt. Fil-fatt, daqt ħereġ il-ktieb tiegħi Imperium Europa, A Book That Changed the World. Jiġifieri di it's an estab an idea once its time has come nothing can stop it. Mela bħala idea aħna apparti Malta a livello planetario biex insalvaw ir-razza bajda li qed tiġi esterminata minn din l-invażjoni Afrikana speċjalment u fl-Amerika Messikana, l-idea ta' Imperium Ewropa sa taqqat il-bojot flimkien biex nissurvivjaw. It's, it's a lager situation, lager ta' South Africa. Iġifiri, bħala idea, Imperium Ewropa is there to stay. irrispettivament minn Norman Lowell, għaliex the idea is bigger than myself and than my movement, it's bigger than all of us, dik bħala idea. Għad-domanda speċifika tan-next elections, we are there. Our core group, aħna, our core group, jien għandi miegħi nies who are young, u intelliġentissimi kelli bżonn jien meta kont l-età tagħhom, kont daqs daqshekk prekoċi u daqshekk konxju tas-sitwazzjoni politika siha lokali u siha mondjali imma ma kontx għaliex għax we were living in a false security in those times. When I was a young man jien in the seventies we were all right Ma kienx hemm dik it-threat immedjata, allura nobody cared. Però dan nies li għandna magħna aħna Imperium Ewropa u oħrajn li ma jidhrux, in every sphere of life, ah, in every sphere of society aħna għandna aderenti tista' timmaġina. in every sphere of society, aħna qegħdin hemm. Jekk nitħlux għall-elezzjoni tal li ġejjin, first of all ma nafux meta ġejjin, inta tliet snin oħra, jista' jkunu tliet xhur oħra, għax kome vanno le koze, Vedremo delle belle, I mean. Today trid tkun għami biex ma tindunax li da pajjiż fallut, bankrupt, in every sense of the word, spiritually, politically, culturally, financially, economically, environmentally, socially, minn kull anglu l-lum il-poplu għatqalbu spiċċa. Kif irtira Eddie Fenek Adami, The Lord of Illusions, The Lord of Illusions dak il-bniedem kien bravissimu, jaf jinjetta l-ottimizmu U tela' da, The Prophet of Gloom and Doom, anki taraħ biss, anki taraħ hemm liebes dejjem bil-ġlekk u l-qalziet iswed hemm, isu deffin nesa fejn poġġa t-tebut, qed tifhem. Iġifieri da ta' sens ta' pessimiżmu kbir lin-nazzjon kif tela' daqqa ta' qalbu kulħadd, just by looking at him, u mbagħad iċ-ċuċati li jgħid. Fuq ir-radio ġie jgħidilna Prim Ministru raħset iċ-ċirasa b'hu ansent, Madonna, can you imagine Berlusconi? Jo Blair, eh, fuq il-BBC raħset iċ-ċirasa, Madonna, ara xi kwalità ta' nies, eh, ara, ara l-pajjiż, eh, flima. Dana Prim Ministru illi apparti li l-ewwel interview tiegħu ta' mill-kċina tad-dar, can you imagine Berlusconi fil-kċina? Qed tifhem, kull ma kien jonqsu jtina r-riċetta tal-polpettoni del neonato, ifhimni ftit. Da, l-ewwel ġurnata li sar Prim Ministru xi ħadd fis-seba' ta' filgħodu ċempillu li xi ħadd il-belt qed jisbru s-siġar ħażin qed jaqtgħu madonna qallu ċempilli erġa' ċemp issa nċempillek lura. Għax qed inqaxxar il-laħja, Prim Ministru, ta' Malta, taf li reġa' ċempillu Madoffi lil Joe Blow il min ċempel, il-Prim Ministru ta' Malta ċempillu. Ħa jara x'inhiet is-sitt u mar u żammhom. Jiġifieri, apparti minn Prim Ministru, Ministru tal-Finanzi, Prim Ġardinar tal-pajjiż, qed tifhem, jiġifieri we are, come on, in an operetta, we are living a tragic comedy, qed tifhem. Allura, anything can happen, vedre modelle belle għattien, anything can happen, għax kollo sejjer. Pero, kif jgħid it-Tao Te Ching, when the country is in the, uh, when the country is in chaos and the people in disarray, loyal ministers appear. Strong people

My array ngħidu lajb biex ma ngħid xi ħaġa oħra. I didn't want it. Fil-fatt, jiena l-edukazzjoni tiegħi bdiet, bdiet in the early 80s I think, meta mort is-South Africa u rajt the crucifixion of Rhodesia. Hemmhekk jien indunajt li l-forzi kapitalisti mondjali plutokratiċi kienu qed jattakkaw ir-Rhodesia, a staunch anti-communist country. Jgħinu lil Mugabi komunisti u lil ieħor, nsejt x'kien jismu hemm. Jgħinu l-komunisti l-plutokratiċi until I opened my eyes illi l-iktar nies li huma kollettivisti huma l-iktar nies kapitalisti għax huma qegħdin hemm, they've made their millions. Qed tifhem? Mela my education politically started in the 1980s in Rhodesia I saw this sinister force, this moloch! Dil-qarnita sewda b'ħafna swaba trid teqred lir-razza bajda. L-istess nies li jridu jeqirdu lil pajjiżna llum. L-istess nies li jridu li bniedem bħal Norman Lowell nitfgħuh il-ħabs, li jtellgħu 'l Malta Fly il-Qorti. L-istess nies, l-istess tribù, dawk in-nies, they are behind it all. They are behind this invasion by Africans. L-Amerikani jduru with their Orion airplane. Iduru jaraw iċ-ċattri tagħhom jinvaduna u ma jitkellmux. Jgħidu lit-Taljani u kif il-bogħod teqreb lejn Malta jċemplulna t-Taljani. Uħorġu għax hemm l-immigrati. U aħna l-ġaħam Malti joħroġ isalvuhom. It's the Americans who are behind it all, not the American people, but of course who controls the American government, il-dak Bush, Bubus Bush, li daħaq b'nazzjon u batom hemm jitqatlu ġol Iraq.

If it takes li jkollna noħorġu għal elezzjoni aħna, first of all I have to discuss it with my core group għax jien ma nagħmilx we're not a dictatorship, we are an elite of equals aħna. Qed tifhem? Però if needs be, if needs be that somebody has to come forward, I waited 20 years jien biex joħroġ xi ħadd. Xi ħadd b'iktar intelliġenza minni, iktar finanzi, iktar artikolazzjoni jaf jitkellem, iktar background, I waited for years and years since the 1980s and I waited in vain. Għax illum ma rridux intelliġenza, C'è troppa intelligenza llum, kulħadd clever, illum irridu kuraġġ, nies ta' kuraġġ. Nisħu stand up u Malta m'għandniex! Malta the only neat people who stand up are our traitors, it-tradituri ara dawk tarhom jiktbu fuq il-gazzetti kuljum.

Bħalissa, Norman, għaddejja l-kwistjoni tal-Kostituzzjoni Ewropea. Nixtieqek tirrispondini għal dawn il-ġiex domandi. L-ewwel waħda jekk taqbilx mal-Kostituzzjoni Ewropea. It-tieni waħda fuq il-każ li l-Prim Ministru Malti injora jew jekk mhux injora ma jridx jagħti l-possibilità ta' referendum lill poplu.
First of all, uh, Malta Fly

M'iniex daqshekk prożuntuż li ngħid rajt kollox, però jekk dil-Kostituzzjoni tagħti iktar potere ċentrale, ċentra, politiko, politiku, potere politiko, then we of Imperium Europa are all for it, because it is paving the way to our kind of Europe, qed jagħmlulna x-xogħol. Qed tifhem? Issa. Meta int għandek miljuni ta' nies Ewropej illi jistaqsihom min hu dal-President tal-Ewro qas jafu bi Prodi u da horror of horror żara daqsxejn il-poplu ma jafx fuq l-Ewro. That, that is great for us. Li l-poplu ma jridx jaf bl-Ewropa, aħna ta' Imperium Ewropa, we applaud it. It is a ziċċu dbi. The shepherd guards the sheep. The farmer tills the soil. Ma jippurtax bl-intriċċi tar-rexet jagħmel fil-kastell. Aħna li l-poplu all this nonsense, democracy, miljuni jivvutaw għal kost. Ewna xokkezza! Ma perché il-popolo non se ne frega! Aħna l-poplu Il-poplu rriduh a livello tal-Kunsill tiegħu. Fil-fatt hawn Malta l-unika suċċess li kellu dal-Gvern, l-unika suċċess, il-Gvern Nazzjonalista, kienu l-Kunsilli Lokali. Għaliex? Għax warbu l-Gvern. Il-poplu qed jimmaniġjaw, il-bankina jaf fejn trid tiġi, żebra crossing il-poplu jaf fejn trid tiġi. U traffic lights mhux il-Ministru Kastilja Qed tifhem x'inhi? Mela, l-unika suċċess li kellu dal-gvern kien il-kunsilli lokali. U qed jaħdmu, qed jaħdmu tajjeb, għaliex? Għax qed taħdimhom il-popolo. That's all, è una cosa naturale, organika. A livello reġjonale, reġjonale, region, ikollok il-gvern reġjonale li jaf ir-region għal xiex tajba. Għal xiex what is the best thing to produce in that region mhux ikollok somebody f'Pariġi jiddetta illi fabbrika tal-ajruplani trid tkun fit-tali għax il-Ġermaniżi għandhom fabbrika tal-ajruplani wkoll, duplication, mela aħna b'imperium Ewropa sa jonqos id-duplication u r-reġuni sa jipproduċi sa jipproduċu dak li huma you know, economies of scale, optimum production and all that. Mela, il-fatt li għanna kostituzzjoni illi il-potere politiko qed jiġi ċentralizzat hija tajba in our view. Għax il-popolo m'għandux jew deċiżjonijiet għal livello politiko fiex jifhem il-poplu. Fil-politika, the carpenter jifhem fil-carpentry, the farmer in the... Ta, ta, ta, ta, each to his own. Everybody has his place. Everyone in his place. Qed tifhem, mhux iż-żeża tabu baqra tiddeċiedi jekk għandix nidħlu fl-Ewropa jew le ma lax tagħmel żeża. Kompli xogħolok jien tippompja. Qed tifhem. Mela, Il-Kostituzzjoni tal-Ewropa, kome, kome, decentralization is of benefit for the survival of the white man. Not only that, iċ-ċentru tal-Ewropa sa jisposta list Jiġifieri meta jiġi xi ministru jew ma nafx min u jgħidilna li nvestejna f'Brussell aħna, dar ta' disa' miljuni għax dik il-proprjetà sa togħla, è un cretino! È un asino! Għaliex? Għax Brussell missa teqpa' ċ-ċentru tal-Ewropa. First of all, Brussell is not a capital city of a nation, Brussels, it's not. Brussels is not a, it's not a country, it's two countries.

The only thing is Brussels sprouts, di biss għalhekk niftakruha. Brussels will soon the headquarters of, of the EU will soon move to Berlin. Why Berlin? Perché più centrale? Perché ha una storia di potere? Għatti, eh, u d-dar ta' li xtrajna hemm ta' 9 miljun imbijawa bil-prezz ta' flat f'Tower Road, għajdlu l-Ministru. li qed jifraħar li xtara u għamel investiment, Brussels is, is destined to dissolve. We will go to Berlin and after Berlin we will move eastwards to Kiev. Ħalli lill-Islavi we rope them in the spiritual idea of a united Europe għax l-Islavi dejjem kienu esklużi, estranji, U b'dik nuruhom aħna illi santuhom lill-islavi d-dinjità tagħhom un popolo serio, una raz sab race ejja ngħidulhom hekk, etnija serjissima l-islavi, mela nibbumbardjawhom għidlu l dak il-kriminal ta' Bush. Vannu onorati l-islavi salvaw l-Ewropa dawk mill-Ottomani.

Jien jiddispjaċini nerġa' ngħid li aħna ma m'aħniex qegħdin l-Ewropa għax kieku dan l-iżvilupp li qed nitkellem issa fuqu, kieku aħna konna sa nkunu l-leaders tiegħu. Tifhem, imma tlifnieh dak iċ-ċans. Imma min xtara dik id-dar as an investment fi Brussell, nerġa' ngħidlu, se jkun kretino.
Norman, x'feedback irċivejt minn pajjiżi oħra fl-Unjoni, kemm bħala nies u kemm bħala political leaders?
First of all, l-iktar importanti l-feedback li irċevejt minn hawnhekk, minn pajjiżi, minn Malta, jien nirċievi about 40 emails a day, an average, ġifieri I can't keep up with them, I need a full-time secretary actually. Somebody to help me sort it out. Eh, F'Malta jien immur fejn immur, I'm shown respect and admiration. Inkun għaddej, people honk the cars, you know, u għaj, sur l-ewel, all right, u jamlu li ġest gestures of encouragement. Għaliex għax il-poplu jħoss minn qed jittradixxi l-pajjiż, jħoss il-poplu. u min hu veru vuċi ta' cohesion għan-nazzjon, il-poplu jħinduna he feels it, imma li issa għadu m'esprimix ruħu. Għad jasal dak iż-żmien fejn il-poplu għad jesprimi ruħu, a modo suo, a modo suo! Għax iktar ma l-borma, il-pressure cooker, tippressa, fl-aħħar u mbagħad. Non posso più, qed tifhem, u l-poplu għad għalissa jissaporti dat tradiment ta' pajjiżu. Għalissa. Jiġifieri f'Malta għandi encouragement and uh, simpatija and support. Minn barra

They regard Malta very, very highly indeed għaliex għax jafu bl-ispiritwalità ta' din Thailand. L-ispiritwalità, qed tifhem. Mhux il-vari, eh, u l-gandal u daka spiritwalità xejn. Imma barra jafu x'inhi Malta, il-preġju ta' Malta, Allura they held us, they hold us in great esteem lilna lill-Imperium Ewropa and they wanted us to be there. Daqs kemm l-edewwa tagħna internazzjonali dawk li mxerrdin mad-dinja kollha beżgħu minna. Daqs kemm dawk ħadmu biex aħna ma jirnexxilniex, daqshekk patriotic parties all over the western world Supported us. Qed tifhem, jiġifieri kelli feedback.
Grazzi Norman. Biss nixtieq naqbad ma' suġġett ieħor, problema oħra li għandha dal-pajjiż. Qattma milli jidher li jien qatt ma ttek il ta' din il-problema, din hija problema ta' droga. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq Hawn min isejħel għal marda tas-seklu 20.
What a question. Ħadd qatt ma saqsini fuq għadi. U sa a couple of years ago, jen, I was an hardliner against drugs, ġifiri shoot them tipo Singapore. If you cross the yellow line at the airport and we catch you with that, we shoot you, you know, or we hang you or whatever.

Sagħtejn jixroblok flixkun dry sherry. Ara kemm hu ħelu Lowell illum! Xorob ix-sherry taf kemm kien dana, eh? That's an overdose, isn't it? Mela jien nixrob ix-sherry. Ieħor, Ċikku fl-oqqos jibgħat it-tifla l-bar il-grocer tixtrilu scotch, tifla ta' ħamis snin, għalhekk id-daddy teh scotch u jtihulha u tmur toħodulu u jisker. U bniedem jinqabad bi gramma whatever, dak nitfgħuh il-ħabs dak. Qed tifhem. Jiena niftakar sa sena ilu il-prezz tal-eroina kien 80 pounds ħabba suppression, a shot. 80 pounds, una vergonja, it doesn't even cost 8 cents. It doesn't cost 8 cents! What pushed it to eighty pounds? Suppression, it's not the way. Ħa ngħidlek x'ġagħalni jien nibda l-idea tiegħi fuq id-droga. In the 1700s, 1756 I think, l-Ingliżi fl-Ingilterra daħal il-ġnibru l-ġinn. Gallun ġin, gallun kien half penny. Kulħadd jixrob bil-ġin, cheaper than water. Ovvjament, kulħadd fis-sakra, ħadd ma jmur għax-xogħol, kuċċiera tal-karrozzelli jaħbtu, eh, nies jaqgħu minn fuq l-scaffolding, imutu, and so x'għamlu l-Ingliżi? Benjaw il-ġin? Not at all. They waited. They waited. Within six months, people started realizing, isma jien, jekk ma murx ix-xogħol, għax robt bil-ġnib mhux se naqla paga. Mhux se jkolli flus biex nixtri l-ġnibru. Mhux se jkolli l-flus biex nitrejjaq, biex nitma l-familja. Min kellu jmut imut, eh? Mietu. A few hundreds, a few thousands. Dik in-natura. Tnaddaf. In-natura. X'ġara? Għad il-market, people got adopt, eh, adopted themselves, u bdew jixorbu l-gin and tonic l-Ingliżi. U l-Lords, il-Markiżi, il-Barunijiet, all this is, the country squires, saret il-moda kulħadd bil-gin and tonic. If you're in the height of society in Britain, you don't drink beer. That's what the lower classes, you drink gin and tonic. Għattifem. Mux tal-li jek, tal-li reġina madre, iġifiri om il-reġina prezenti, dika eċet ta' 102. Għal-vedent, tu tmur tara żwiemel, Ascot House, xi ħadd meta qabel ma miet għetef, u one year qabel ma miet, għalli ma x'inhi s-sigriet tiegħek? Jo ħajnes li jgħextek il-ħajja vivaċ, eh, għantlu għaxin nibda l-ġurnata bi grog ġin. Mela l-problema Saret soluzzjoni. Għaliex? Għax they did not interfere, the British. Ma kellhomx l-anġlu tal-Caritas, is-setqa, l-Monsinjur, id-dunanċ u l-imbarazz kollu. Jindaħal iż-żattata. Qed tifhem ma ħallewhomx lil dawk inittnu l-market. Ħallew l-Ingliż jaf jistenna, sitt xhur kull ma stennew. U hekk għandna nagħmlu aħna, trid l-eroina? Mela le. Imbasta within the imperium, eh, grown within the imperium, mhux idaħlu inna fil-pettijiet taż-żarbun. Jiġi xi ħadd mill-Libja, Mustafa bin Abdul il-Qallut, bil-pett taż-żarbun biha, we grow it ourselves. We don't need you, grazzi, Abdul. Qed tifhem? We grow it ourselves. Imbagħad trida l-eroina ħuda. But if you get an overdose u qiegħed fuq il-bankina, intu bissieqe biex twarrab ħanaddu. Jiġi l-pulizija jisprejja lek moħħok with some purple dye, sek, jo jara l-ID card tiegħek li sa jkun hemm kollox fuq l-ID card fejn taħdem x'tagħmel all your history, jekk inti inxurjat, Hekk int inxurjat, iċempel l-insurance tiegħek u tiġi private ambulance. M'hemm sptarijiet b'xej u St. Luke's u mediċini b'xej mela x'tagħmel. Ma tawx il-mediċini b'xej mur ix-xejjer. Għamel insurance. Qed tifhem? Mela, jisprejjak Tata, u jħallik hemm. Jekk tiġi l-ambulanza hekk int inxurjat, tieħdok u tfejqek. Hekk int inxurjat u ħallast għall-vizzju tiegħek. Hekk m'intix teqpa' sal-għada ta' filgħodu hemm. L-għada filgħodu jgħaddi l-iskamel, jiġbrok u ntuk għall-majjali, neħdu xi ħaġa minnek. Qed tifhem, ngħalfu l-majjali. Bl-iddrogat taf kif insolvuha l-problema tad-droga? Kif solvewha l-Ingliżi f'sitt xhur. Min għandu jmut, imut biha. Imma r-responsabbiltà, the onus of responsibility will be shifted from a nanny government, in-nanna, il-gvern li jrid jindaħal f'kollox, onto the individual. Trid il-kokaina? Ħudha. Trid l-eroina? Trid id-dry sherry? Trid is-sigarretti? Kemm stupida tara fuq it-television assistenti tal-kummissarju hemmja. Oh, an inspector's job, as inspector, surġen, tara l-assistent kummissarju hemm l-airport u namlu show. Fuq il-bjut naqalgħu il-pjanti, u mbagħad aħna u sejrin lej id-depo u mbagħad inpejpu s-sigarretti għax dik it-droga tagħna, is-sigarretti, chain smokers dak orrajt dak. Eh, qed tifhem? Jon ixorbu l-iskoċċ minn filgħodu sa filgħaxija, kulħadd fis-sakra bl-uniformi. Ħannuru kemm aħna rġiel. Għax inkella m'intix raġel, hekk inti bl-uniformi u ma tixrobx. Mela dak orrajt dik id-droga, Xiġifieri, s-sfer? Ma ke pazzija neħħuha din l-ipokrizija, din l-ipokrizija! Ognuno a la sua droga. Si vive u si muore kif trid int. E la tua deċiżjone, però l-market sa jkun fri tista' tidħol f'bar int. Tgħidlu rrid L-eroina jgħidlek ta' liema ta' liema parti tal-Uzbekistan trid tad-Deġiskan ta' ta' ta' fejn basta fl-Imperium. And the market will solve itself. U tiġi another drug. Għaliex għax il-bniedem jaddatta ruħu għaliha u nsolvu il-problema. Fatt ieħor, il-kriminalità, meta għandek l-eroina at 80 pounds, or 40 pounds a shot, min who can afford them with our salaries? Who can? Sa tagħmel sa tkisser, sa da kont il-qorti jiena dikinhar nara ħames żgħażagħ inqabdu qed ikissru l-karrozzi fej Old Bakery Street, would you believe it? In Valletto u f'Bakery Street dak il-mijiet ta' gallariji hemm fil-ħdax ta' filgħodu jkissru l-karrozzi nqabdu għaliex għax iddisprati. Għax ma setgħux jixtruha b'eight cents. Għax b'eight cents dik kull ma tiswa. Certainly not, not more ejja than a pound, it's cheaper than cigarettes, it's cheap, much cheaper than cigarettes. L-eroina, għax is-sigarretti, kont ir-Rhodesia jien, I was in, I visited tobacco farms, it takes bloody great care to grow the tobacco plant. Care and attention, klima ideali, l-eroina tikber kullum kien. On the sandy dunes hemm tal-Afganistan tista' taħseb di fazi waziz, anki dawk ikabruha, I mean, you know. Qed tifhem Jiġifieri, il-kriminalità li hawn hi ħabba l-oppressjoni, ħabba suppression. Kif tneħħiha dik is-suppression u tagħti l-libertà tagħmel sitt xhur imutu n-nies? Yes, it's true. Kif ġralhom l-Ingliżi bil-ġinn. Però mbagħad it sorts itself out. That's all. Dik hi l-problema tad-droga. Konna nitqu b'ċertu KMB, kien Prim Ministru, when he vented, when he just mentioned the possibility of legal il xamlulu l-KMB, l-lum nifmu. Era bravissimo. Pero ma segwijiex, ma, ma kienx, insomma, they were other times. Imma l-lum nistaw inkunu onesti with each other. Xieġifiri? Xi jiġifieri droga legalizzata u l-Gvern jieħu l-Glock il-miljuni minn fuq it-tabakk u minn fuq l-alkoħol u fl-oħra nitfgħu n-nies il-ħabs and we harden them, noħorġuhom kriminali minn hemm, minn dik l-università tal-kriminalità. Ma kerrazza, let's remember in Victorian times, the Victor, cocaine was the order of the day. Oscar Wilde ta' bniedem li jinnamnira ħafna, Gabriele D'Annunzio. Tista' tkun right-winger iktar minn dak, iktar minn Mussolini, dak kien jibża' minnu Mussolini, Gabriele D'Annunzio, il-poeta soldato, he was on cocaine every day. Affettwatlu l-poeżiji tiegħu, affettwatlu l-politika tiegħu. Naqqas li jkun patrijott tal-Italja għax kien jieħu l-kokaina Gabriele D'Annunzio tutt'altro. Bniedem bħal dak brillanti. But I didn't know. I only got to know now. I was watching right re. Kull jum kien joħod għal-kokaina dak. Għaliex, it was the high upper classes. Kien għadu qed jgħix fis-seklu ta' qabel dak. When it was legalized. Qed tifhem? Mela, in konklużjoni fuq id-droga, kulħadd bid-droga tiegħu. Ir-responsabbiltà però taqa' fuq l-individwu. M'hemmx organizzazzjonijiet ta' karità. Alla ħares jindaħlu dawk biss għax inqegħduhom f'posthom. They are an unwanted service dawk. They are an unwanted service. M'għandniex bżonnkom. You're only making the situation worse. Qed tifhem? Hekk inti għandek l-alkohol, l-alkohol, sigarretti, sigarretti, eroina, kokaina, whatever it is, your own drug. You live or you die with it.
Norman, issemmi ħafna drabi li Malta hija art sagra. F'liema kuntest hija sagra u x'wasslek għal din il-konklużjoni?
Very good question. Um, thank you for asking it because è a livello spirituale, you know. Fil-ktib tiegħi Imperium Europa, Book That Changed the World, this will be treated in detail. Sacred Geography, Sacred Politics. Dana il-ġeografija

of the landscape. The vast steps of Russia huma differenti mill-Patagonja għalla volja fl-Heckland. Għandhom karattru differenti. Id-deżert tal-Mongolia Il-Gobi Desert huwa differenti mill-Kalahari u mid-deżert taċ-Ċilì li hemm iċ-Ċilì, jew s-Saħara. The shores, the coastline are different, jista' jkollok a shore people like the Mohicans fil-Kanada on the east coast there, qed tifhem? Imma although they are coastal people, huma differenti mill-coastal people aboriġini tan-North Territories tal-Awstralja. Għandek mountains li huma differenti, il-Himalayan Range huma differenti mill-Alpi. Il-Himalayan Range u għat-Tibetani hemm ħafna muntanji li huma sakri. ċerti muntanji fit-Tibet huma sakri kif għall-Ewropej Monte Rosa hija sakra għalina, unika għall-mundu. Jiġifieri, it-territorju għandu l-identità tiegħu. The Valley Spirit, female, The Valley Spirit, huwa differenti than the mountain top. Di veli spirit jgħixu n-nies, di farmers qed ikabbru l-affarijiet in di veli spirit. Di hills, di low hills għandek il-farming, di sheep, di penines and da. At di crest of a hill għandek di king with his castle. Dak qiegħed on the crest of the hill, but on the mountain top, on the mountain top above the hill, għandek the hermit, the spiritual man, who goes there to retreat and find himself a livello spirituale. U l-istess fil-politika, at the peak għandek il-womo spirituale, umbat għandek il-king, il-politika, umbat għandek the various crafts, and the laborers qed tifhem, mela there is a sacredness about geography. Issa, għaliex Malta sakra? Għax Malta, jekk inti taqbad il-Malta u tpoġġiha fil-Paċifiku with those hundreds of thousands of islands, Macronesia, Melanesia, Micronesia, whatever, thousands, hundreds of thousands of islands, it would stand out, it's different. Hawn identità partikolarissima Malta. Differenti anki minn islands fil-Mediterran li huma simili bħal Kreta u Rode. For example is-sundown tagħna, those pastel colours, huma uniċi. Nel mondo.

fil eh, in Siberia kellhom is-settlements tagħhom 23,000 years ago. Bl-ornamentals tagħhom bil-bilda which are very similar, very similar to our temples. Identical, the same people, migration, pero bdew 23,000 years ago, in Siberia, the Aryans, the root race as we call it, dal-aħħar ġimgħatejn tliet ġimgħat ilu, xahar ilu, at Omsk, Omsk in Russia, sabu fdalijiet tal-istess razza Arjana bl-isvastikas, you know, ġifieri pre-Hitler by thousands of years. Daw l-istess nies ġew għaw Malta. They stood on this hill, eventually it got surrounded by the sea, meta sfronda ġibil ta' Black Sea and all that, u baqgħet iżola. Taħt saqajna aħna Malta għandna sigrieti li ma nixtieqx niżvelhom illum peress li ħreġ il-ktieb tiegħi. Nkella ngħidu la premature ejaculation, you know. Eh, eh, illi eh, illi huma importantissimi għar-razza bajda, dir-razza li bdiet 23,000 years ago b'dawk. Mhux tal-li hekk tal-li around us fil-ibħra tagħna around us hemm ħafna submerged temples sabu dal-aħħar il-Ġermaniżi to the north of the islands, bħal dawk għaw scores of them, ġifiri t-turizmu tal-futur mhumiex ġejjin għal Popeye Village, ifimni. It-turizmu tal-futur ġejjin biex jidħlu in submarines with perspex glass Obviously reinforced biex jaraw dat-tempji jżuruhom madwarna. Qed tifhem? Aħna l-idea tagħna hi li dil island we will return it to its pristine beauty. Dil island first of all, meta nkunu fl-Ewropa aħna, l-Ewropa li rridu aħna, ħafna nies se jemigraw because it will be part of their homeland within the imperium, aħna għandna nies individwi kapaċissimi Malta, aħna l-poplu li hu a very low quality people, mhux għax intrinsikament mhux tajjeb, għax tajjeb, imma l-affarijiet huma kif huma żammejn hekk. Żammew hekk ejja. Għax aħna rridu nelevaw il-poplu, rridu niftħu l għajnejh, kieku nistgħu. Mela, fil-futur Malta sa jkollha popolazzjoni ta' 100,000 ejja, high quality people. L-oħrajn isifru jarġaw jiġu ta' ta' travel is very within the imperium it will be. Pero Malta aħna we are going to return it to its pristine beauty kif kienet qabel a sacred island illi tiġi hawnhekk kif tiġi kif tmiss Malta tillandja tħossok li you are in a special place. Um S-spot, s-sacred spot, s-sacred space, mhux għalina biss, aħna sa nkunu l-Kastru, aħna qas naħdmu mhu sa nkunu Malta. Malta sa jkollna università, università, dealing with the spiritual origins of the European biss. Biss, dik li sa tkun l-isperaċilizzazzjoni. Mela l-Għarbi u l-Kappillani u l-Fjuri u s-silġ fuq kammunet. Qed tifhem, aħna sa jkollna università waħda dealing with the spiritual origins of the European race. U kulħadd, anybody who's anybody in Europe will have to come here. Mela sptar, nibnu sptar hemm, that white elephant. Meta satej oħra bniedem mill-Emirati jasar Harley Street, why should he stop in Malta? Why? Imlew rashom li ġejjin hawn tal-Emirati. Why should they? When two hours more you're in the best London hospitals. Qed tifhem, kretinata oħra. Mela aħna biex Malta aħna nkunu prinċpijiet ġo pajjiżna. Sinjuruni, nejxu just because we are privileged to be born here on the sacred spot,

Valuri differenti minn daw tal-lum. That is what baqewna battalja di kultura u xed jiġri Malta. Malta dan nies iktar mu ma jippromettu ġit materjali lil poplu, they will fall short because that's not the way. Il-flus qatt mamlu nies. Il-flus qatt m'għamlu nies hekk inġaħan teppa ġaħan. Il-battalja hi għal livello kulturale u dik hi il-messaġġ tagħna that's why when I say that we of Imperium Europa can turn this island, of course we can turn this island by a change in priorities, by a change of values. By educating the people, perché è una battaglia di cultura prima di tutto. Però, about the sacred geography and il-fatt illi Malta, Malta sa tkun iċ-ċentru, l-apiċe, the pyramidical peak, the spiritual focal point tal-Ewropa. Aħna għandna simbolizmi Malta, Ħadd ma jinduna they're staring at us in the face u ħadd ma jinduna l-importanza the spiritual symbolisms li hawn Malta and we take them for granted u minn fuq minn flok noħorġu hemm bil-karta pesti bil-vari jindaħqu n-nies bina.